Fy enw i yw Twm Aled ac rwy'n astudio Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt, a fe fues i'n rhan o Rwydwaith Seren tra'n Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Mae mynd i brifysgol yn gam mawr mewn bywyd, nid dim ond i barhau mewn addysg, ond mae'n gyfle i ehangu gorwelion ac i herio'ch hunan i ddatblygu ar sawl lefel. Mae angen bwrw ati mewn awyrgylch cwbl wahanol yn dyn nas theatr falle, ond mae 'na gymaint o gyfleon i wneud pethe newydd. Dwi 'di cyfarfod â gymaint o bobl drwy glybiau fel Cymdeithas Gymraeg y Mabinogi a'r Clwb Rhwyfo a mae 'na lwyth o ddewis i gwrdd â bobl o bob ran o'r byd. Gafaelwch ym mhob cyfle sy'n dod! Mae yna sawl peth i ystyried tra'n dewis pynciau Lefel A. Yn amlwg, dewiswch bynciau da chi'n mwynhau, ond hefyd pynciau sy'n mynd i ysbrydoli chi i ddarganfod mwy. O'n i ddim yn siŵr pan o'n i'n mlwyddyn deg pa radd i astudio, a nghyngor i yw i beido cyfyngu eich hunan. Cadwch ddrysau ar agor, drwy astudio gwyddoniaeth a dyniaethau efallai. Fe ddewises i Gemeg, Bioleg, Saesneg Llên, Mathemateg AS a'r Fagloriaeth Gymraeg. Meddyliwch hefyd ynglŷn â'ch gyrfa ddelfrydol. Beth fyddech chi'n lico ei wneud? Mae hwnna'n help mawr i ddewis llwybr mlaen. Y peth ffantastig am fynd i brifysgol yw'r dewis mawr o gyrsiau sydd ar gael. Sawl un, falle, bo chi ddim wedi ystyried eto hyd yn oed. Beth am ystyried gyrfa galwedigaethol, meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio falle? Neu beth am bensaernïaeth neu bynciau unigol fel hanes neu Saesneg? Anodd credu bod 37,000 o gyrsiau gwahanol ar gael. Mae 'na rywbeth i bawb mewn prifysgol. Fe fydd y cwrs rŷch chi'n ei ddewis ei astudio yn eich hymestyn, yn datblygu eich sgiliau academaidd. Fe gewch chi gyfle hefyd i wella'ch sgiliau dadansoddi drwy ymchwilio, ac yn fy mhrofiad i, fe gewch chi gyfle i ymchwilio i ddewis eang iawn o lyfrau a llyfryddiaeth, o'r cyfnod canoloesol hyd at heddi, Drwy ymestyn eich dealltwriaeth a'ch gallu, fe fydd hyn hefyd yn datblygu eich diddordebau personol a'ch gallu i asesu pob math o feysydd. Ar ben hynny, mae yna gyfle i ddatblygu a mireinio sgiliau trafod proffesiynol, ynghyd â'ch gallu i ymchwilio ac ysgrifennu. Sgiliau sy'n arbennig o bwysig a defnyddiol yn y byd gwaith. Mae cyrsiau prifysgol yn rhoi cyfleon lu i chi, sydd yn eu tro yn agor drysau i bob math o yrfaoedd posib. Gall gradd dyniaethau eich galluogi i weithio mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol, o ddarlledu i newyddiaduraeth, y gyfraith, parhau yn y byd academaidd, neu droi at ddiplomyddiaeth. neu byth am radd wyddonol, all hefyd arwain at ymchwil, diwydiant, astudiaethau academaidd, newydfeduraeth a llawer mwy. Ewch ati i feithrin sgiliau y mae modd eu defnyddio a'u datblygu a'u trosglwyddo drwy gydol eich gyrfa. Dwi'n hoff o'r ffaith bod fy amserlen yn itha hyblyg, sy'n caniatáu i fi ymchwilio'n annibynnol. Mae hefyd yn caniatáu i fi barhau â'm diddordebau personol, un o fanteision mawr y cwrs. Tra mewn prifysgol, chi sy'n gyfrifol am sut ych chi'n treulio eich hamser. Rwy'n gallu dewis y darlithiau a'r meysydd trafod sydd o ddiddordeb i fi. Dwi hefyd yn dewis rhai sy'n plethu i'r dysgu a'r addysgu. Ar ben hynny, mae dau sesiwn, o tua awr a hanner yr un sy'n cael ei galw'n supervisions, neu tiwtorials mewn prifysgolion eraill, pryd dŷn ni'n cael cyfnod dwys gyda thiwtor. Mae angen paratoi traethawd ar gyfer un, tra mae'r ail yn ddosbarth beirniadaeth ymarferol, ac mae angen paratoi deunydd trafod ar gyfer hwnnw. Maen nhw'n amrywio mewn maint grŵp, weithiau gydag un myfyriwr arall, weithiau fesel grŵp bach o tua phump, a mae'r sesiynau trafod yn enwedig yn gyfle da i fynd o dan groen y gwaith a dod i adnabod eich cyd-fyfyrwyr. Allech chi ddadlau nad oes na le i guddio, ond mae'r sesiynau yma'n rhan bwysig o ddarpariaeth y Brifysgol. Y peth cyntaf i'w wneud yn y marn i yw edrych yn fanwl ar y cwrs. Beth sy'n cael y prif sylw er enghraifft, ac a fydd y dull dysgu'n eich siwtio chi? Cofiwch ein bod ni gyd yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, ac mae'n un o'r ffactorau pwysica o ran bywyd prifysgol. Gwnewch yn siŵr bod yr awyrgylch yn addas ar eich cyfer chi. Mae Car Grant yn cynnig y math o ddysgu dwi'n mwynhau, cyfuniad o sesiynau personol, dysgu fesul grŵp, a darlithioedd mwy o faint. Yr amrywiaeth yna nath yneni i, a dyna pham yr es ati i ddewis ymgeisio. Ond, mae yna elfennau pwysig eraill i'w hystyried. Er enghraifft, mae rhai prifysgolion yn rhai sydd ar gampws, ar wahân i'r ddinas, sy'n creu awyrgylch mwy preifat lle mae'ch cyd-fyfyrwyr o'ch amgylch chi. Mae prifysgolion fel Rhydychen, Caergrawnt a Durham wedi selio ar golegau unigol, sy'n creu cymunedau bychan o fewn cyfundrefn mwy o faint. Ac roedd hynny'n denu fi'n fawr. Mae prifysgolion eraill wedi lleoli o fewn dinasoedd, fel bod chi'n nghanol bwrlwm dinesig. Dewiswch yr un sy'n eich denu chi. Ar ôl cael y magu mewn pentref bychan, o'n ni am flasu bywyd dinas, i gael cyfle i grwydro, i daro mewn am goffi'n ddidrafferth. Mae rhai myfyrwyr yn dewis aros gytre i astudio, am sawl rheswm, eraill am symud bant i brifysgol. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud dewis personol i adlewyrchu'r math o berson ych chi, a'r hyn mae'r sefydliadau yn ei gynnig tu hwnt i'r dysgu hefyd. Oes yna rinweddau eraill yn eich denu chi falle? Er enghraifft, adnoddau arbennig mewn rhyw faes, prifysgol ar lan y môr, cyfleustra teithio neu elfen o'r dysgu, Maen nhw i gyd yn ffactorau sy'n werth eu hystyried yn fanwl. Gwnewch eich ymchwil. Dyw bob brifysgol ddim yn cynnig yr un peth. Y peth cyntaf i'w wneud ar ôl edrych ar wefan y prifysgolion yw cael gafael ar eu prosbectws. Fe fydd hwn yn cynnwys gwybodaeth am eu cyrsiau a beth maen nhw'n ei gynnig. Fe gewch chi syniad hefyd o'r graddau sydd angen arnoch chi gael eich derbyn. Edrychwch hefyd ar y mathau o ddysgu mae'r prifysgolion yn ei gynnig, y darlithioedd, y grwpiau a'r seminarau sy'n rhoi syniad o beth sydd ar gael. Os gewch chi gyfle, ewch i ddiwrnod agored. Mae'n rhoi blas i chi o fywyd yn y coleg. Wedi'r cwbl, da chi'n mynd i fod yna am rai blynyddoedd. Syniad da arall yw i gael sgwrs gyda rhywun sydd yn y brifysgol, falle rhywun o'r un ysgol â chi, i gael ambell i dip gwerthfawr. Y cyngor fydden i'n roi fy hunan ym Mlwyddyn Deg fydde i roi pwyslais ar y niddordebau, i fynd ati i gael profiad gwaith ac i ddarllen yn eang am bwnc neu faes da chi'n ei fwynhau. Mae Rhwydwaith Seren yn cynnig cyfleon ardderchog i'ch helpu chi. O'n i'n ddigon ffodus i gael mynd i Yale, i ysgol haf yr Young Global Scholars, ac mae 'na sawl cyfle tebyg fel cwrs haf yng Ngholeg Iesu Rhydychen. Ewch ati i wneud y mwyaf o gynlluniau seren, i'ch helpu chi i wneud cais i brifysgol, i helpu chi gyda'ch aroliadau neu i ysgrifennu datganiadau personol. Fe all seren roi'r hyder i chi i anelu at y sêr ac i gyrraedd eich potensial. Diolch am rando a gobeithio bod y sesiwn ma wedi bod yn ddefnyddiol. Pob lwc i chi wrth wneud cais. Ewch ati i wneud y mwyaf o'r adnoddau sydd ar gael er mwyn wneud y dewis gorau i chi. Diolch.
Rydym ni'n gobeithio eich bod chi wedi gweld ein fideos Dosbarth Meistr a Chyngor Prifysgol yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth. Rwan, Mae'n amser i chi fynd draw i daro golwg ar yr adnoddau sydd ar gael ac yn bwysicaf oll, gweld y manylion ar gyfer y cystadleuaeth erthygl cylchgrawn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ateb y cwestiwn wnaethoch chi ei daclo yn y dosbarth meistr. Cofiwch, os ydych chi'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth ysgrifennu, gallwch lawrlwytho canllawiau o'r lobi a dylech chi gyflwyno eich erthygl cylchgrawn i'ch athro neu athrawes erbyn yr ail ar hugain o Fawrth. Fel y soniais i gynt, bydd yr erthyglau gorau o bob ysgol yn cael eu darllen gan panel o arbenigwyr gyda enillwyr o bob hwb yn derbyn tystysgrif gan Llywodraeth Cymru. Rydyn ni'n edrych ymlaen i dderbyn eich ceisiadau, a phob lwc! Yn ola, cyn i ni fynd, rydan ni angen help unrhyw athrawon sy'n gwylio. Dyma'r tro cynta i ni fedru darparu digwyddiad cenedlaethol Sylfaen Seren. Felly, fel athrawon, mi fysa ni'n hoffi i chi adal i ni wbod be weithiodd yn dda a be alla fod hydnod yn well er mwyn cefnogi'r gwaith cynllunio ar gyfer digwyddiade'r dyfodol. Mi fyddwch chi'n derbyn e-bost gyda linc gwerthuso yn syth ar ôl y digwyddiad, a da ni wir yn gwerthfawrogi unrhyw adborth allwch chi gynnig. Diolch o flaen llaw am eich adborth. Yr oll sydd gennym ni i ddweud ydy, hwyl fawr.